Diana nomwancho omorigererie ande onsi asore, manyara koba ingokwarigani gocha ase emesa eito y'amang'ana amaya, erinde tunyare koba togosanga, twemanyie ase enchera y'oboikeranu, aria abere koba kagotwikera egetasini ekeya kia Amazing Voice of Victory, eria nere nigo nkorokwa Hesbon. Bosire tokoyachaka korwa ase lokesheni eria ya Ramasha, manyara koba kegotoka ebunge ya Nyaribari Masaba, ecounty ya Kisii. Esukuru ya Metembe High School yanyara koba kegokoria buya, Agwo ase enyare koba kegotoma aborokigwa gwetani chimia ibere gochia ase chiyunifasti chi'eserekari, bono omwarimu omonene, bakobwatana amo n'abarimu bande, naboigo abaruto abarai baria bakonyara koba bagokonya esukuru eyio kogendereria emeroberi yabo ya kera rituko, nigo banyare koba bakoenekeria abaibori ng'a esukuru eyio nigo yanyare koba gekobeka emeroberi emeikeranu, Yokwane ki ng'a abana ba grade ten abarobeire gochaka gosoa chisukuru ao agochakera rituko ria ankio nigo banyare koba bakobarekania buna enchera eyemo y'okobanyorera amabaga, mbare banyare koba bakoegendereria amo namasomo abo. Asikiri banyare koba bagoteba, Nigo esukuru eyio yarosirie, naboigo yabooriri, nigo yabekire emeroberi emeikeranu, yokwenekia buna nechia konyora abalimu, naboigo ebinto biria birachi konyara koba bigotumeka, Kwane ki buna aborokigwa abwo mbache konyara koba kwegendereria amo ne karikiramu enyia y'amasomo ya CBC. Mbuya mono moraria ase omwaka oyo twachakire omogeni, twabekire emikakati yokohakikisha ng'a ngokonya tore abana banyare koba bagoeta buya. Egento egetang'ani ntosome esyllabus enyare koba gekoera ase chingaki chingiya mono Ekero twakora esyllabus, tochake amang'ana aria are vision y'ogokonya abana egere bainyore biria banyorire koba abagosoma. Eki nakio egento ekenene togocha gokora na goetania ayio, sciences ngocha ngachire abana, twabekire omoroberio gwakikisha ng'a. Kera chingaki nkoira tore abana ase chilaboratory, tonya kobaorokereria ebinto biria bia sayansi, egere babimanye bwango mono. Na omoremo bw'esabu ngochandore abana, twabekire omoroberio bwa gohakikisha ng'a nkobaa tore abalimu baisaine chingaki chiria abana batari ase eclass barore abalimu b'esabu banyare koba bakobakonya. Na goetania eyio, edepartment y'esabu. Yabekire emeroberio y'okoa abana amatemu rioka rioka chisabu agho bakore amazoezi ekero ba improve ase esabu buna egochi yaratware obokong'u obonene. Omorari ase riswori rigiya, Grade ten, toyariganire buya, egento egetang'ani ngeria ng'a twabekire ebirasi bisaine. Norooche ekoroba eneene, twagachire abwo yakire chirangi, eyio ekororokia ng'a abana abwo nabo bagocha gocha ba grade ten, nabo togocha kobabeka ase ekoroba eria, igo ng'a ntobwate espace isaine. Na ase chidom, twabekire chidom chisaine. na ebinto biria binde biganeirie ase ogocha kobakonya, nabirobio binto begetwe moroberio korora ng'a biatokire, ekero abana abwo banyare koba bagokonywa ase enchera eisaine, na goetanios abaalimu twababekire babaisaine bagocha gokonya abana ba Grade ten. Tunawasihi wazazi ambao wanafunzi wao walifanya mtihani katika

Chitariki ikomi na ibere omotienyi oyo, tochi gokuora chitariki ikomi na isano na emo chi'omotienyi oyo igo rende ng'a togotebia abaibori ba baria bagocha gotoretera abana ba grade ten bateme gokora bwango, totarasieka chingaki chi'ogosoyia abana ase esukuru.

chie Shule Upili Metembe. Mono ase abana ase ogokora buya Metembe ase ogoetia abana abange kogenda University kwatagete. Buna okwo okoani kwarenge kwa abaibori, okwa abana na abalimu na abanto b'ekenyoro bonsi pi. Naende bono abange aba grade ten eye abana tware abange esukuru yaito omwaka ogocha baetanie aba amaya. Bono nabo totote naende tomente abana abande, togende bono iga Metembe. nabo okogoka naye aye. Abasukuru kila mmoja, walimu, wazazi, na abakristo. Bo mbuya mono abanto baminto, buya tosae amaya, tosabere esukuru amaya. Nyasae asesenie esukuru eye iga, asesenie principal ase emeremo emiya. Mbuya mono ase.